Helo yna, Awen Edwards dwi, a dwi newydd orffen astudio nghwrs y gyfraith a'r Gymraeg LLB ym Mhrifysgol Bangor, a wrth fi'n dechrau ar fy swydd raddedig um, fel cynorthwyydd ymchwil yng Nghomisiwn y Gyfraith Cymru a Lloegr, Lawrence San Steffan. Felly, nes i ymgeisio am y swydd ym mis Ionawr yn y mlwyddyn ola yn y brifysgol, ac o'n i'n ddigon ffodus i gael y swydd yna ym mis Ebrill cyn i fi raddio, felly o'n i wedi cael y swydd cyn i fi ista yn arholiadau olaf yn y brifysgol. Nes i astudio yng nghwrs 66 y 100 drwy gyfrwng y Gymraeg a fues i'n ddigon ffodus i dderbyn Brifysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Swn i'n deud bod derbyn yn addysg um, addysg brifysgol drwy gyfrwng Gymraeg wedi'n helpu fi mewn tri ffordd yn benna, 'swn i'n dweud. Yn gyntaf oedd y cyfle i gael tiwtor personol sy'n siarad Cymraeg. Fel un oedd 'di dod o ysgol uwchradd Gymraeg, o'n i wirioneddol ddim 'di arfer cyflwyno gwaith a trafod pwnc drwy gyfrwng y Saesneg, a felly oedd hyn yn rhywbeth o' raid fi newid i fod yn arfer efo fo'n reit sydyn yn y brifysgol. Felly oedd y cyfle i gael tiwtor personol oedd yn siarad Cymraeg, bendant yn help o ran cyflwyno gwaith a trafod y pwnc yn drwy gyfrwng y Saesneg pan bod angen, a wedyn cael y cyfle hefyd i gyflwyno ngwaith drwy gyfrwng Gymraeg. Yr ail beth swn i'n ddeud ydy bod y criw Cymraeg o fewn y cwrs yn cael eu seminarau, tiwtorialau, y gweithdai drwy gyfrwng Gymraeg. A mae hynny'n golygu wedyn yn bod ni mewn grŵp gymaint yn llai o fyfyrwyr yn trafod y pwnc. A mae hynny o fantais nid yn unig o ran cael y cyfle i drafod eich pwnc yn ddyfnach efo'r darlithydd, ond hefyd y cyfle i drafod y pwnc y pwnc drwy gyfrwng Gymraeg, a mae cael trafod o yn eich mamiaith yn gwneud yn gwneud gwyrthiau o ran dallt gwaith ac i ddallt o'n ddyfnach, a wedyn cael y hyder yna wedyn ar ôl chi raddio i allu trafod y pwnc yn rhugl, anhyderus, yym, yn y ddwy iaith. 'Swn i'n deud na trydydd ffordd mae o wedi helpu fi ydy y cyfle gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i astudio y Dystysgrif Sgiliau Iaith. Felly, wnes i wneud y Dystysgrif yn y flwyddyn gynta yn y brifysgol, a ma' hwnna bendant wedi helpu fi gael swydd wedi i mi raddio. Ar y ffurflen gais, oedd 'na adran yn gofyn i ni ddangos ein sgiliau llafar ac ysgrifenedig yn y Saesneg a'r Gymraeg, rywbeth sy'n reit reit brin mewn swyddi lawr yn Llundain. Yym, a felly gan bod gennyf i'r achrediad yma gan y Coleg Cymraeg, wedi wobrwyo gan CBAC, oedd yn rywbeth o'n i'n gallu ddangos ar bapur o'n i wedi wneud, oedd nid yn unig yn dangos yn sgiliau llafar Cymraeg bob dydd fi, ond oedd o'n dangos bod gennyf i'r gallu i ddefnyddio'r Gymraeg yn broffesiynol o fewn y byd gwaith, a dwi'n eitha sicr bod hynny wedi bod o fudd mawr i fi'n ymgeisio am y swydd oherwydd bod gennyf i'r achrediad yna. Felly, mae astudio drwy gyfrwng Gymraeg bendant wedi bod o fudd i fi yn mynd i'r byd gwaith, yn enwedig rŵan am mod i wedi cael yn rhoi ar brosiect sy'n ymwneud â tribiwnlysoedd datganoledig yng Nghymru, mae'r ffaith bod fi'n gallu ymdrin â thrafod y gyfraith yn y ddwy iaith yn hyderus um, yn bendant yn rhoi dyfantais yna i fi, yn enwedig wrth ddadansoddi a dehongli cyfreithiau, gan ei bod nhw'n cael ei drafftio rwan yn y ddwy iaith. Um, mae o bendant yn mynd i fod o fydd i fi, a nid yn unig hynny, ond mae o'n rhoi y sgil ychwanegol yna i fi yn mynd i'r byd gwaith, sydd yn gobeithio yn gwneud i ni fel myfyrwyr sydd wedi astudio drwy gyfrwng Gymraeg, sefyll allan o fewn y criw o raddedigion, a felly bendant mae astudio drwy gyfrwng Gymraeg wedi bod o fudd mawr i fi a 'swn i'n argymell i unrhyw un arall wneud o hefyd.